Wrth i ni gyd fwynhau y chwe gwlad a'r gystadleuaeth fawr, mae hefyd yn dymor y cennin, Cymreig iawn, heb anghofio picer y man, a'r cennin pedr. Oh. Bydwch anghofio'r cawl. Da, dim diolch. Wel, wrth ni gyd fwynhau Yn Nawddsant, Dewi Sant, mae yna un teulu'n yr eglwys yn daslu i Dewi nhw bob dydd. Dydd Gwyl Dewi Hapus. Dydd Gwyl Dewi Hapus. Nawr mae ti wedi ei gyd gyda'i gilydd. So hwnna.
Mae ti wedi, helo, Dewi i fi, dydd Gwyl Dewi Hapus. Helo, Dewi i fi, dydd Gwyl Hapus, Dewi. Bron a bod

Ond mae e hefyd yn gyfle i ni edrych a gwerthfawrogi dylanwad nawddsant Cymru, sef Dewi, un a sefydlodd ganolfan i addoli ac i weddïo lawr yn Sir Benfro. A'r chweched ganrif, pan oedd e'n fyw, oedd dechrau ar fendith helaeth Duw ar ein gwlad ni, a trwy gyfnod oes y seintiau, y diwygiadau mawr, a'r holl flynyddoedd eraill, mae Duw wedi gweithio'n nerthol yn ein plith ni, gan godi arweinwyr a Christnogion sydd wedi trawsnewid ein gwlad. Mae'n gyfle i ni fod yn ddiolchgar am fendith Dyw, ond mae hefyd yn gyfle i ni weddio am fendith Dyw nawr, fel bod eraill yn dod i adnabod cariad Iesu. Ni'n aros yn Sir Benfro heddiw i glywed oddi wrth y parchedig Geraint Mos wrth ei fe drafod un o feirdd enwoca Cymru, sef Waldo Williams. Byddwn hefyd yn clywed stori Gwenan Williams, un o'n plith ni sydd wedi cael blwyddyn anodd iawn, ac un sydd nawr yn rhoi'r vaccines allan i ganodd o bobl. Ond rydyn ni'n dechrau heno gydag emyn sy'n sôn am bwysigrwydd addoli Dyw ym mhob tymor, ym mhob tywydd. Pan ddaw'r hael yn wawr i gyd, rho im Iesu.

Wel, ni wedi cael pob tywydd yn ddiweddar, ond dyfe hael mas mae heddi, eira yn mis Ionawr, a wedyn glaw trwm yn Rhydaman penwythnos diwethaf, gyda llifogydd yn effeithio ar rai mannau. Ac yng nghanol y glaw hynny, fe ddath Noa, do fel llawenydd mawr i un o deuluoedd annwyl yr eglwys.
Action!
Noswaith dda bawb, jyst eisiau dweud helo a cyflwyno i chi aelod newydd o'r teulu ni, Noah Joseph! Wedi cael ei eni wythnos yn ôl ar Ddydd Sul dwetha. Cymro bach newydd a aelod newydd o deulu'r eglwys. A ni'n diolch i Dduw amdano fe, a ni'n diolch i chi am eich gweddïe a bob cefnogeth, a gofyn i chi barhau i weddu amdano ni fel teulu o chwech nawr. Gobeithio bydd e ddim yn hir tan ni'n gallu cyflwyno i chi yn y canals.
Wel, llongyfarchiadau mawr i deulu mawr y Peris, a mae Noah Joseph yn frawd bach i Tomos, Miriam a Iowan, a ni'n dymuno bendith helaeth Dyw ar y teulu yn gyfan. Emyn newydd sydd gyda ni nesaf, geiriau gwreiddiol gan Dafydd Job,

Gwennan Williams, Edwig, a um, dwi'n gweithio fel nyrs. Um, fel arfer, dwi'n gweithio fel nyrs ysgol pan dwi ddim, pan dyn ni ddim mewn pandemig. Um, a dwi'n ar hyn o bryd yn gweithio yn rhoi y brechiadau Covid i bobl yn Caerfyrddin ac yn Llanelli ac ar hyn o bryd y nyrsys ysgol ddim yn gwneud y gwaith arferol dyn ni wedi cael yn ail leoli i wneud hyn. Pan nath ni gael gwybod bod ni'n gorfod cael yn ail leoli oedd pawb yn teimlo'n Um, mae hwn yn her newydd mewn ffordd, ond hefyd jyst gymaint o fraint cael bod yn rhan o rhywbeth hanesyddol, rhywbeth oedd yn mynd i newid y byd, rhywbeth oedd yn gallu galluogi ni gael cyfle i gael mynd allan eto a cael tywed, just cael rhyddfyd a just cael byd normal eto ac bod ni'n rhan o hynna, oedd hynna'n fraint a bod pawb wir di tynnu at ei gilydd a teimlo fel tîm eto. Mae yna lot o bobl wedi dod trwy'r drysau. Um, yn y dyddiau cyntaf, oedden ni'n neud o'n glan gwyllu, a dwi'n cofio gorfod mynd a twyd, crio yn y toilet achos bod fi'n siarad efo bobl oedd wir yn mor fregus, t'wod, oedd un ddynes newydd colli gŵr um, tua deg diwrnod cyn i fi roed y brechiad iddi, a dwi'n meddwl fi oedd y person cyntaf oedd hi wedi gweld tu allan i'w theulu, oedd hi'n gallu rhannu hynny efo, a oedd na ddyn arall oedd newydd gael diagnosis cancer, a Fi oedd y person cyntaf oedd o'n siarad efo am y canser, oedd o ddim hyd yn oed isio deud lot am be oedd yn mynd mlaen achos dwi'n meddwl oedd o mor newydd iddo fo, oedd o'n yn siŵr sut i ddelio fo'r peth ei hun, ond oedd o'n deud y pethau yma ag yn llenwi twa fyny ei hun ag yn ddagreuol. So mae bod yn rhan o fywyd rhywun, ti'n rhoi brechiad sy'n mynd i newid popeth ond hefyd ti'n clywed gymaint o hanes pobl a beth sy'n mynd mlaen yn eu bywydau nhw a twod, ti'n trio delio efo hynna i gyd. A ti jyst yn trio rhoi gobaith iddyn nhw, ti'n trio gwrando, ti jyst isio iddyn nhw gael cyfle i siarad, yym, ond hefyd ti'n gwybod mae yna gyw o bobl tu allan angen cael ei brechu a allai ddim cymryd hanner awr efo un person. Yym, ond ie, jyst y fraint o gael siarad efo nhw a bod yn rhan o'u bywydau nhw mewn ffordd fach. Dwi'n gweld y y flwyddyn di torri mewn i i ddwy ran mewn ffordd. T'wod oedd yr hanner cynta, lockdown cynta, yym o'n i dal yn gweithio fel nyrs ysgol ond yn gweithio o gatre yn neud lot o waith ffonio yym rhieni maeth a trio delio efo plant oedd a- t'wo' anghenion a pethe a neud hynny dros y ffôn a dros y cyfrifiadur. A twa, er mor anodd oedd hynny, oedd yn beth da bod fi'n cael bod adre, achos o'n i efo'r plant. Um, twa, mae nifer yn gwybod yn yr eglwys bod fi wedi mynd trwy tor priodas, um, twa, dechrau flwyddyn diwetha. Felly, o'n i wir yn teimlo bod Dyw wedi rhoi yr amser yna i fi bron bod lockdown wedi dod er mwyn helpu fi ddelio efo be oedd di digwydd i ni fel teulu, um, ac i roi cyfle i fi wella mewn ffordd a pwyllio a cael amser i wir siarad efo'r merched, um, twod, cael amser i greu teulu newydd o dair ohono ni, a bod ni angen yr amser yna adre i wneud hynny heb bod fi'n mynd allan i gwaith a bod nhw'n gorfod mynd i'r hwb neu beth bynnag. Felly, to, nath Duw wir ddefnyddio'r amser yna i helpu fi i ddelio a cael nerth i, i gario mlaen efo bob dydd. A wedyn, dwi'n gweld yr ail lockdown fel cyfle i fi allu mynd allan a anrhydeddu Duw a trio helpu pobl, um, twod, trio efelychu Iesu mewn ffordd yn sut dwi'n gallu Rhoi nôl a helpu pobl i wella, helpu pobl jyst i gael gwên ar ei gwyneb. Flwyddyn diwetha, neu dros mwy na blwyddyn, twod, mae gymaint, twod, mae wedi bod yn gymaint o frwydr, ond hefyd yn gymaint o fendith, cael braint i bwyso ar Dduw fel falle na fydde rhywun yn arferol yn gorfod pwyso, twod, a dwi'n edrych nôl a meddwl, twod, mae'n beth od i ddeud, ond ti, dwi bron yn falch bod rai fi fynd trwy hynny, achos wedyn dwi wedi cael profi bendith na fydden ni erioed i profi, achos dwi wedi gorfod pwyso mewn ffordd fydden ni erioed di pwyso o'r blaen, twod, oedd na neb arall i bwyso, oedd na neb arall oedd yn, twod, yn gallu helpu fi efo'r teimladau yna. Mae Iesu yn ddyn a mae'n ddew, felly mae'n ddyn yn gallu gwybod sut dwi'n teimlo, ond mae'n ddew yn gallu delio efo'r teimladau yna. Felly dwi wedi gallu profi hynny mwy nag erioed o'r blaen.

ein bod yn gallu troi atat mewn gweddi unwaith eto, gyda'r sicrwydd dy fod yn ein caru, yn gofalu amdanom, ac yn ein harwain o ddydd i ddydd.
Yn diolch i ti am wasanaeth iechyd, am ofalwyr, am bobl sy'n helpu mewn cymaint o ffyrdd. Yn ni'n diolch i ti am y gobeith mae brechiadau newydd yn dod. Yn diolch i ti dy fod ti yn gweithio trwy bobl a hyn i gyd yn arwydd o thras ac o'th gariad di.
Diolchwn i ti wrth feddwl am y rhai sy'n rhan o'n heglwys leol yma. Diolch i ti am eni Noa Joseph i Bethan a John. Gofynnwn dy fendith di ar yr un bach newydd yn y teulu ac ar y teulu cyfan. Hmm. Ar yr un pryd mae yna alar a cholled hefyd gyda galw Ted adre atat ti dy hun. Diolchwn i ti am i nabod ac am yr holl atgofion melys sy gyda ni amdano. Cofia am Cheryl a'r teulu cyfan a chofia am ffrindiau agos i Ted Fydd yn gweld i golli.
Dadnefol, Wrth i ysgolion ddechrau ailagor yma yng Nghymru, a'r plant a'i athrawon yn dychwelyd yn raddol i'w dosbarthiadau, gofynnwn i ti roi arweiniad, doethineb a nerth i'r Llywodraeth, i aelodau'r sir a phenaethiaid ysgolion ar sut i wneud hwn yn y ffordd mwyaf diogel ac effeithiol. Gweddïo na daw mwy o gyfleoedd eto cyn hir i blant glywed y newyddion da am gariad Duw.
A hithau ddydd gŵl Dewi yfory. Diolchwn i ti, ein tad, bod ein nawdd sant yn un oedd yn dilyn Iesu, ac am ei rannu gydag eraill. Ar ddydd pan gofio'n arbennig am ein gwlad, Dwn atat i ofyn i ti gofio am Gymru. Rho'r sychedd i ni hefyd, fel gwlad, i geisio Iesu fel ein gobaith a'n Gwaredwr.
Ein gweddi heddi yw i ti anfon yr Ysbryd Glân i'n plith, unwaith eto, i'n bywhau, ac er mwyn i ni fedru sôn wrth eraill am dy gariad di a'u bod nhw, trwy'r Ysbryd Glân, yn dod i'th nabod di hefyd.
Yn fwy na dim byd, heno o Dad, yma yn darganfod i ni'n diolch i ti am Iesu Grist i hunan. I ni'n diolch i ti am dy roddion i ni. Ond i ni'n dweud heno gyda William Spantacelyn bod yr Iesu yn fwy na'i roddion, hyd yn nod yn fwy na'i ras. Dyma'r un a ddaeth i fyd o bandemig er mwyn cadw dynion a merched a phlant a rhoi gobaith. I ni'n gweddio fel hyn yn i enw fe ac er mwyn i ogoniant. Amen.
Helo a chroeso i'r oedfa. Geraint Ward dw i, yn wlidog yma yn Llibemfro, ar eglwysi yn ebynol Rioboll a Berea, a dwy eglwys hefyd gyda'r bedyddwyr, sef Croes Goch a Harmoni Pen Car. Gadewch ni wrando nawr ar Air Dyw. Ar ôl i Judas adil, dywedodd Iesu, Mae'n amser i mi, mab y dyn, gael fy anradeddu, ac i ddiw gael ei anradeddu drwy beth fydd yn digwydd i mi. Os ydy Dyw wedi ei anradeddu yno fi, bydd Dyw yn fy anradeddu i ynddo'i hun, ac yn gwneud hynny ar unwaith. Fy mhlant annwyl, fyddai ddim ond gyda chi am ychydig mwy. Byddwch yn edrych amdanau. Ond yn union fel y dywedau si wrth yr arweinwyr iddewig, allwch chi ddim dod i ble dwi'n mynd. Dwi'n rhoi gorchymyn newydd i chi. Carwch eich gilydd. Rhaid i chi garu'ch gilydd yn union fel dw i wedi'ch caru chi. Dyma sut bydd pawb yn gwybod eich bod chi'n ddilynwyr i mi, am eich bod chi'n caru'ch gilydd. Wel, dyma ni yn y preselau, Ros fach, o fas mynychlog ddi, yn sefyll wrth gof golofn un o feirdd enwocaf Cymru, siŵr o fod, Waldo. Dwi wedi bod yn pori ddiweddar yn llyfr o farddoniaeth gan Waldo Williams, Dail Pren. Efallai bod chi'n gyfarwydd â'r llyfr. Mae rhai cerddi ynddo dwi'n eu cael yn anodd a dweud y gwir, ond eraill yn rhoi pleser arbennig i fi. Cerddi fel Arwein Casmal, mewn dau gau, preseli, y tangnefeddwyr. Beth yw dyn? Cofio a brawdoliaeth. Ond mae un gerdd yno sydd wedi dal fy nychymig, sef y gerdd fel hyn y bu. Mae'r gerdd o ddiddordeg arbennig i fi am fy mod wedi adnabod rai o berthnasau'r cymeriadau yn y gerdd. A gan fod y fferm sy'n cael ei henwi yn y gerdd, ond rhyw filltir o Woodstock, y pentre lle gefais fy ngeni a magu. Adrodd hanes Ma Waldo yn ei gerdd am ddigwyddiad doniol iawn rhyw ddydd Sul, pan ath am dro o gwmpas ardal Castell Henry ger Twfton. Pasodd heib o fferm Pantacabal, a holi'r ffermwr am ystyr enw ei fferm. Gweiddodd y ffermwr ar ei frawd bod dyn od ar y ffordd, ac awgrymodd efallai ei fod yn ysbïwr Almaeneg. Cerddodd y dyn od, sef Waldo, bant. Ond aeth y ddau frawd at offeiriad Castell Henry a gysylltodd â'r plisman yn Maenclochog a gysylltodd â'r Ingill yn Trelletert a bu chwilio mawr am yr ysbïwr. Disgrifiad y gwrthrych, ei ddannedd yn brin, a'i dafod iaith Dyfed ac acen Berlin. Ei gerdded yn garcus, rhag ofn yr Home Guard, a'i osgo fel dyn heb identity card. Erbyn dydd Mercher, bydd e wedi cael ei ddal ar bws iard yr ysgol yng Nghasmael. Mae Waldo'n sôn yn y gerdd ym mhob pennill am ei identity card a'r home guard. Wedd e'n orfodol i bobl gario identity card, sef cerdyn adnabod, o ddechrau'r Ail Ryfel Byd yn 1939 tan 1952, saith mlynedd wedi diwedd yr Ail Ryfel Byd. Ar hyn o bryd, does dim rhaid cario Identity Card yn y Deyrnas Unedig, ond efallai bydd pethau yn newid yn y dyfodol. Mae tri peth wedi fy nharo i o'r gerdd, sef pwysigrwydd, pwysigrwydd cario ID, gwaith yr Home Guard a'r cyfrifoldeb i fynd ar y ffôn. Yn gyntaf, yr ID. Dwi ddim yn cario ID gyda fi bob man, ond mae gen i gerdyn yrru gyda llun sydd yn fath o ID. Ond holi fy hun ydw i geraint Beth yw dy ID di fel Cristion? Dwi ddim yn cario bathodyn i ddweud fy mod i'n Gristion, na cherdyn ID gyda fy nghrefydd arni. Ond mae'n bwysig dangos pwy ydw i ac i bwy dwi'n perthyn. Yn ystod ein noson olaf ar y ddeiar, gyda ddisgyblion Soniodd Iesu am identity card, cerdie adnabod ei ddisgyblion. Dwi'n rhoi gorchymyn newydd i chi, carwch eich gilydd. Rhaid i chi garu eich gilydd yn union fel dw i wedi caru chi. Dyma sut bydd pawb yn gwybod eich bod yn ddilynwyr i mi, am eich bod chi'n caru'ch gilydd. Cariad brawdol yw identity card y Cristion. Dyma orchymyn newydd Iesu, carwch eich gilydd. Mae safon y cariad i fod yn uchel iawn. Rhaid i chi garu eich gilydd yn union fel dw i wedi caru chi. Felly cariad Iesu teg atom yw'r esiampl. Ond sut allwn ni ddisgrifio ei gariad teg atom ni? Roedd ei gariad yn gariad aberthol. Roedd e'n gariad drud, costus, costi amser, egni, poen, dioddefaint a marwolaeth erchill ar y groes. Doedd ddim byd yn chip na'n slic yn ei gariad, dim byd arwynebol na hunan geisiol. Roedd ei gariad yn wirfoddol, Dewisodd ein caru ni. Nid am i ni yn gyntaf ei garu ef, fe ddechreuodd y cyfan, a gallwn fod yn sicr bod yr un sydd wedi dechrau gwaith ynom yn ei gwblhau. Mae ei gariad yn gariad tragwyddol. Fe'n carodd yn rhagwyddoldeb cyn ein creu. Mae'n ein caru ni nawr ac fe'n car i dragwyddoldeb. Does dim pall ar ei gariad. Does dim cyfnodau yn ein bywydau pan nad yw'n ein caru. Mae yna gysondeb i'w gariad sydd mor wahanol i'n cariad ni yn anffodus. Mae ei gariad yn gariad cynhwysfawr. Dyma gariad sy'n cofleidio'r ddeiar faith. Cariad heb ffiniau iaith, cefndir, gallu, diwylliant, na chroen. Os dyma'r safon i'n cariad ni, rhaid i'n cariad ni tuag at ein gilydd fod yn aberthol, yn wirfoddol, yn barhaol ac yn gynhwysfawr. Y fath yma o gariad sy'n dangos ein bod ni'n ddilynwyr i Iesu. Cariad fel hyn yw ein identity card ni. Efallai bydd ambell un yn codi ei lais Mae rhywun nod ar y ffordd, ond does am, dim angen i ni boeni am hynny. I fyddhau i orchymyn Iesu i garu yn gilydd sy'n bwysig. Yn ail, beth am yr home guard? Mae helentio yn yr home guard wedi cael eu cofnodi'n ddoniol iawn yn y rhaglen deledu boblogaidd Da Drami. Pwy all angofio rwystredigaethau Capten Mannering, sinigaeth sur Sergeant Wilson a stranciau doniol Corporal Jones. Ond yn y bôn, we rhywbeth digon anradeddus, urddasol A chyffrous yn y syniad bod dynion we ddim yn mynd dramor i ryfela, efallai oherwydd natur eu gwaith neu oedran, yn cael rôl arbennig i gadw gofal dros yr ardaloedd gytre, yr home guard. Dwi ddim am foment am i chi feddwl bod Dad's Army yn rhyw fath o brototype i Eglwys Iesu Grist. Ond mae'n dweud, dweud rhywbeth pwysig am ein cyfrifoldeb ni gyd i fod yn effro i'r hyn sy'n digwydd yn ein gwlad, ac yn arbennig yma i fi yn Sir Benfro, a cheisio gwarchod y gwirionedd yn ein hardaloedd ni. Efallai na allwn ddylanwadu ar ardaloedd ar draws y byd, ardaloedd pell, Ond gallwn fod yn dystion ffyddlon i'r Arglwydd Iesu Grist lle rydym. I ni wedi gweld yn y newyddion dros yr haf, hanesion am ymwelwyr yn aros dros nos mewn mannau anghyfreithlon, meysydd parco a lay-bys yma Sir Benfro. Maen nhw'n gadl i sbwriel ar ôl er mwyn i'r cyngor eglurio. Mae ymddygiad fel hyn wedi cythruddo'r trigolion lleol. Wrth gwrs, i ni'n falch i weld ymwelwyr yma yn Sir Benfro, oherwydd mae'r sir yn dibynnu ar gymaint o dwristiaeth. Ond mae'n creu problem pan fydd y bobl sy'n dod yn ymddwyn yn hunanol ac yn frwnt. Mae'r pethau ein. camper vans mewn meysydd parco a sbwriel mewn lay-bys yn bethau gweladwy, dros dro. Ond beth am ddylanwadau drwg, anweladwy, dieflig hyd yn oed, sy'n aros? Credaf fod mwy o berygl mewn bobl sy'n dod mewn i sir sir i fyw gyda'i hymarferion paganaidd na'r ymwelwyr esgeulus. O leia bydd yr ymwelwyr di-hid ym Mengetre, a'r cyngor yn clirio'r sbwriel tan y flwyddyn nesa o leia. Ond mae'r dylanwadau wrth Gristnogol yn fwy o fygythiad. Yn dechrau parcio falle yn y lay-by, lawr y feidr, yn yr ardd gewn, mewn bythynnod cefn gwlad. Ond pwy a ŵyr? Efallai nid parco yn y lay bys y byddant math o law, ond yn blocio'r ffordd fawr yn gyfan gwbl. Wrth gwrs, mae hawl gan unrhyw un ar hyn o bryd brynu tŷ yn Sir Benfro, ac mae hawl gan unrhyw un i ddilyn ei grefydd ei hun yma yn y sir. Ond yr hyn a welwn yma yn Sir Benfro yw'r eglwys Gristnogol yn colli tir, a dylanwadau eraill fel paganiaeth, adeneiddiaeth, humanism a'r gynnydd yn dod i lenwi'r faciwm ysbrydol. Dyna pam mae'n hanfodol ein bod ni fel Cristnogion yn effro, on guard, yn gofalu am ein cartre, ac i fi, Sir Benfro. Beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol? Cymryd pob cyfle i roi clod, anrhydedd a gogoniant i'r Arglwydd Iesu Grist, a'i ddyrchafu ef Ym mhob man, ym mhob sefyllfa. Dyma anogaeth Pedr i'w ddarllenwyr. Addolwch ar arglwydd a'ch holl galon, a'i gadnabod ef yn arglwydd ar eich bywydau. Byddwch barod bob amser i roi ateb o'i bwy bynnag sy'n gofyn i chi esbonio beth yw'r gobaith sydd gynoch. Ond byddwch yn garedig. wrth wneud hynny, a dangos y parch y fyddai Duw am i chi ei ddangos ati nhw. Yn olaf, soniodd Waldo yn ei gerdd am wlatgarwyr fo'n barod i fynd ar y ffôn. Wedd ddim yn bell o fferm Pantacabal i Ficerdy Castell Henry, canllath falle, Wedd hi ddim yn anodd chwaith ar y ficer i godi'r ffôn i gysylltu â'r awdurdode am yr ysbïwr heb ei identity card. Yn ceiso, yn ceiso osgoi'r home guard ac yn siarad Cymraeg gydag acen Berlin. Ond hawsach fyth yw i ni fynd at ein Dyw mewn gweddi i gyflwyno i'w sylw ein pryderon ni am ein gwlad, am ein sir, am Sir Benfro ac am y pla sy'n rodio'r sir. Pan fyddai'n gwneud i stopio glawio, neu'n galw locustiaid i ddifar cnydau'r tir, neu'n taro fy mobl gyda haint, os bydd fy mobl, ie, fy mobl i, yn cyfaddef ei bai, gweddio arnau, am ceisio i a stopio gwneud pethau drwg, yna byddai'n gwrando o'r nefoedd, byddai'n maddau eu pechod, ac yn iachau eu gwlad. Cariwn yr ID Christnogol arnom bob amser, ein cariad at ein gilydd. Gwarchodwn y sir wrth ddyrchafu enw'r Arglwydd Iesu Grist. a gawn ar y ffôn yn gyson at ein tad nefol mewn gweddi, ac erfyn arno i amddiffyn ein sir ac i ymestyn ei deyrnas. Gweddiwn. O arglwydd ein Dyw, clyw ein gweddi dros ein gwlad, clyw ein gweddi dros Sir Benfro yn arbennig arglwydd. Byw had y waith yn ein plith os gweld i fod yn dda. A helpa ni fod yn dystion da i ti, yn dangos ID yn ein cariad teg at eraill. Gwna ni o argoeddew yn barod i ymddiffyn ein tir, i sefyll dros y gwir, a cyflwyno yn ein hunain arglwydd yn arbennig i ti. Byw had y waith o fewn ein sir, arddeliad mawr fo ar y gwir. Mewn grym y bore fengi lawn, er iachawdwriaeth llawer iawn. Amen.

Gwlad o gymunedau. Gwlad y diwylliant naddwyd am byth gan hanes Bryn Calfaria, lle talwyd cyflog pechod yn llawn gan berffaith gariad. Gwlad y edifeirwch torfol. Gwlad osgwr plygu glin. Gwlad y pyb a pulpud a'r pwll. Iesus, y bloeddio canu mawr ag holl angerdd yr ysgyfaint. Yn hon hen ladau, tadau, safon eto am cyndeidiau, ar hyd y cenedlaethau, a'n seiliau eto ddwfn yng Nghrist, yng Ngwraig a'r oesoedd. Yn hen ladau, tadau, gwlad y llwch a'r pyllau, Gwlad o gymunedau Yn y wlad sy'n llaw unigroedd Boed i'th eglwys roi agosrwydd Chwala'r holl raniadau Am undod boed ein gweddïau Tra'n siarad yn ddiwygiad A chodi'n cry at ati Tyrd, Arglwydd, dechrau yn fy ngalon i.

Amen! A braf clywed dau o Rydaman ymhlith y cantorion yn cloi ein gwasanaeth ni heno, sef Dai Woolridge a Cath Woolridge yn canu dros Gymru'n gwlad. Er mwyn dy fab, a'n prynodd iddo'i hun, o crea hi,